Helo, mae'r newyddion wedi dod yn dydy hir ysgoliedig i'n bod ni'n cael ail agor ein capeli a'n heglwysi. Sut mae hynny gyda chi deimlo? Da chi yn nyrfas? Da chi'n edrych ymlaen? Da chi'n meddwl tybed sydd fydd i? Mi ddichwythig yn bydd, mae'n teimlad digon od dydy, ambell dro edrych ar oedfa'r y teledu a gweld cynulleidfaoedd yn canu ac yna troi at yr un sy'n siarad a gweld y capel yn wag. Sut fydd hi pan gawn ni ddod yn ôl at ein gilydd? Wel, mae'r awdur llythyr at yr Hebreaid yn ysgrifennu at rai oedd yn rhyw feddwl am gilio, yn meddwl am ryw droi yn ôl at yr hen ffyrdd. ac yn eu hannog nhw i ddal gafael yn eu cyffes, a dyma fel mae'n dweud yn y degfed bennod, Hebreaid, adnod 19 ymlaen. Felly, gyfeillion, gan fod gennym hyder i fynd i mewn i'r cysegr drwy waed Iesu, a rhyd ffordd newydd a byw y mae ef wedi ei hagor i ni drwy'r llen, hynny yw, trwy ei gnawd ef, a chan fod gennym offeiriaid mawr ar du Dduw, gadewch i ni nesáu â chalon gywir, mewn llawn hyder ffydd. A'n calonnau wedi eu tanelli'n lân oddi wrth gydwybod ddrwg, a'n cyrff wedi eu golchi â dŵr glân. Gadewch i ni ddal yn ddi-wiro atgyffes ein gobaith, oherwydd y mae'r hwn a roddodd yr addewid yn ffyddlon. Gdewch i ni ystyried sut y gallwn ennyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da, heb gefnu ar ein cyd-gynulliad ein hunain, yn ôl arfer rhai, ond annog ein gilydd, ac yn fwy felly, yn gymaint â'ch bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Yr annogaeth yna i ni ddod ati'n gilydd, ynde, ac i beidio a chilio a peidio a chyfarfod. Ond sut mae'n mynd i fod mewn gyfnod fel hyn pa fo'r teimladau mor chwythig? A dweud y gwir, mae'r trefniadau yn medru ymddangos yn feichus yn dydan? A mi fydda raid i ni ddod at ein gilydd, capeli yn cefnogi capeli eglwysi, dod at ei gilydd. Mae'r gwaith o olchi dwylo a sicrhau bod yna bellter cymdeithasol y glanhau ar ôl, neu siw bod gen pawb mwgwd ac yn y blaen. Wel, mae yna waith paratoi, mae yna waith o baratoi pobl, A ma'r enwau de, wel ma' 'na rei 'di rhoid yr argraff na ddylwn i'm cyfarfod eto tan mis Medi. A falle bod angen yr amser hwnnw a wnawn ni jyst 'di cael yr adnoddau at ei gilydd. Dych chi'n barod i dorchi llewis? Ydych chi'n barod i wneud chydig o waith llnau? Ydych chi'n barod i rhoi'ch ysgwydd at y baich newydd yma sydd yn dod gydag ail gyfarfod? Dwi am eich annog chi gyfeillion i weld hyn yn gyfle i ni cael gweithio gyda'n gilydd er gogoniant Iesu, i ni fedru closio, er falle ddim yn gorfforol, i ni fedru closio at ein gilydd wrth i ni addoli'r Arglwydd Iesu. Gadewch i ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd, a'n calonnau wedi telellu'n lân oddiwrth gydwybod drwg a'n cyrff wedi ei golchi â dŵr glân. Ond os da sôn am glendi dy dyddi yma, ond mae yna awydd yma i ni fod â hyder, i ni fod â chalon gywir, i ni ddod i dy ddiw gyda'r uh, ffydd yma e, bod o gyda ni. Ar hyd y ffordd newydd a bywiol, mae Iesu wedi agor i ni drwy'r llen. Iesu sydd wedi agor y ffordd. A fe wyddiwn ni ac fe hyderwn ni y bydd yntau yn canfod ffordd newydd i ni unwaith yn rhagor, i ni fedru ennyn yn ei gilydd gariad a gweithredoedd da, i ni annog ein gilydd yn fwy felly yn gymaint am bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Mi fydd Medi wedi cyrraedd Cyn i ni droi rownd, a mi fydd yna lot o waith angen i wneud erbyn hynny. Dych chi'n barod? Wel, ceisiwch yr arglwydd, a gofynnwch iddo ein harwain ni, gofynnwch iddo ein nerthu ni, gofynnwch iddo ein cynorthwyo ni i gyd-weithio er mwyn ei enw. Dewch i ni weddio. Arglwydd, ydyn ni yn edrych ymlaen at cael dod atyn gilydd, ond da ni'n teimlo'n chwythig hefyd na fydd i ddim yr un peth, ond mae yna gyfleon, mae yna bethau newydd y gallwn ni ei wneud, mae yna wersi da ni wedi ei dysgu, a da ni'n gweddio hefyd, Arglwydd, y byddi di'n ein cynorthwyo ni i dal i ymestyn i'r rhai nad all ddod ynghyd, na fyddan ni ddim yn eu gadael hwy ar ôl. Rydyn ni'n gweddio arglwydd dros bawb sydd uh, mewn loes, mewn pryder yn wael y dyddiau yma, ac yn gweddio arglwydd y byd y gysur di gyda hwy, ac y profan nhw, er falle ddim yn dod at ein gilydd, Ond y profan nhw y ffordd newydd a bywiol mae Iesu wedi agor i ni cael dod at y Tad. Clyw ein gweddi ni, yn enw Iesu. Amen.